Essalamu aleýkum, hormatly teletomaşaçylar! Hormatly Prezidentimiziň ýörite karary esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda döredilen Ýaş diplomatlar mekdebiň çäginde geçirilýän Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji tapgyryna başlaýarys. Bu tapgyryň temasy. Oguz hanyň eýýamy türkmen diplomatiýasynyň taryhy kökleri diýlip atlandyrylýar.
Iliň, Günüň. Alty oglum, dowamym. Ýigrimi dört agtygym Kowumrowanym. Nije müddet jahangirlik eýledik. Görgenmizden kän kelamat söýledik. Hiç kese kylmadyk kast. Ilge jebir, jebir görsekde ki eýledik sabyr. Taglymatym raýatym il etdi, Raýat iliň berkararga ýol tutdy. Nijem ýyllap Watan girgizdik ilge, Beýik hanlyk açdyk bu türki dilge. Ana ogullarym, heriňiz bir peýkamdan maňa beriň.

Hormatly Prezidentimiz özüniň Döwlet guşy romanynda şeýle diýýär, Biziň ady rowaýatlara öwrülen atamyz Beýik Oguz han döwletiň güýjüniň we halkyň abadançylygynyň, ilkinji nobatda, döwletiň içinde tertibiň berjaý edilmeginiň baglydygyny, her bir adamyň, begzadanyň hem, garamaýagyň hem öz borç-ygtyýarlyklaryny takyk ýerine ýetirmelidigini aýdypdyr. Arkadag Prezidentimiziň çuňňur pähim-paýhasa ýugrulan Türkmenistan, Bitaraplygyň mekany atly kitabynda Oguz hanyň türkmen halkynyň hoşniýetlilige, parahatçylyk söýüjilige ýugrulan daşary syýasatynyň gözbaşynda durandygy hakda şeýle ajaýyp jümleler bar, Oguz han hakyndaky hekaýatlaryň esasy mazmunynda parahatçylykly ýörişler beýan edilýär. Gün tug bolsun, gök goragan! diýen ajaýyp setirlerden Oguz hanyň bütewilik taglymatynyň esaslary jemlenilýär. Oguz hanyň ýörişleriniň esasynda parahatçylygyň külli adamzat üçin belli bahasynyň ýoklugy hakyndaky pikir ündelýär. Ýaý hökümdarlyk, peýkam ilçi diýlip hasap edilipdir. Hormatly bäsleşige gatnaşýan dalaşgär okuwçylar! Siziň içiňizde öz ukyp-başarnyklaryny görkezip, wagtyň geçmegi bilen ýurdumyzyň diplomatik gullugynda zähmet çekip, öz gazanan ukyplaryny we başarnyklaryny hormatly Prezidentimiziň Zemin togalagynyň ähli halklarynyň arasynda abadançylygy, parahatçylygy hem-de döwletleriň özara bähbitli hyzmatdaşlygyny üpjün etmäne gönükdirilen syýasatyny durmuşa geçirmeklige ýardam etmelisiňiz. Şu günki gün biz bu ugurda ilkinji ädimlerimizi ädýäris. Ine, türkmen milletiniň esaslandyryjy Oguz han hut şeýle wesýetlerini öz nesillerine beýan edipdir.
Eý, parahatçylygyň ýaş çaparlary! Budur ki sizlerge meniň wesýetim. Muny her kes gursagynda beslesin! Size miras goýgan altyn ýaýymdan çykan işbu parahatlyk peýkamyň baryp ýeten ýerlerin u meýdanyn seýran bilip şabaz bedew segretgeýsiz Oguz kowmuny bütin dünýä ýaýratgaý siz! Adalatyň sapynda durjak nesilleriňizi örňetgeý siz! Adam ähliniň aýak seken ýerinde, Biribaryň arşdan nurlar döken ýerinde diňe haýyr-yhsany, hoşniýeti, akyl-paýhasy, ýagşylygy we müdimiligi ýaýgaýsyz hoş söz birle duşmanyňyzy dost eýläň. Ýoluňyzy dogry, dürs hem rast eýläň. Dilewarlygyňyz, rehimdarlygyňyz birle ganym duşman her çak lerzana gelgeý. Humaý guşy başda perwaza gelgeý. Siziň akyla, paýhasa, ylalaşa gulluk etmek hakyndaky çagyrýan ýürek sözüňiz külli zeminde ýaňlanyp durgoý, eý meniň pähimli neslim, ýaş çaparlarym! Her gyz pend ediniň, parahatlyk kelamym. Ýetiriň geljege oguz salamyn, ilçisi bolgaý siz röwşen zamanyň.

Bu Oguz atamyzyň wesýet eden adalatyň kemany we parahatçylygyň kelamy bolan peýkamdyr. Size Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe parahatçylygyň ýaş çaparlary hökmünde abadançylygy berkitmek, ählumumy ylalaşygy gazanmaklyga ýardam etmek we durnukly ösüşi üpjün etmek paýy düşýär. Geliň, ilki bilen, biziň akyl-paýhas bäsdeşligimizde adalatly eminlik etjek we siziň soraglaryňyza berän jogaplaryňyzy bahalandyrjak Pähimdarlar geňeşiniň agzalary bilen tanyş bolalyň. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň geňeşçisi, Türkmenistanyň Adatdan-aşar we Doly-ygtyýarly ilçisi Nurberdi Amanmyradow. Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň mugallymy, Türkmenistanyň. Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi. Türkmenistanyň hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň halk suratkeşi Saragt Babaýew. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň esasy ylmy işgäri Kakajan Baýramow. Bäsleşigimize gatnaşy okuwçylar bilen tanyşdyrmagyň wagty hem gelip ýetdi. Geliň, olar bilen tanyş bolalyň! Oýun meýdançasyna Aşgabat şäheriniň ýigrimi birinji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik mekdebiniň On birinji synp okuwçysy Ahmet Ataýew çagyrylýar.
Ahmet Ataýew, Aşgabat şäheriniň ýigrimi birinji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Rus, iňlis we hytaý dilleri bilen gyzyklanýar. Sportuň, futbol, basketbol, küşt we şaşka ýaly görnüşleri bilen meşgullanýar. Okuwyndan boş wagtlary sazçylyk sungaty bilen gyzyklanýar.

Sportuň dzýudo görnüşi boýunça üçünji orny Türkmenistanyň açyk çempionady we Aşgabadyň açyk çempionadyna eýe bolan, onunjy synpda Türkmenistanyň taryhy dersinden olimpiada gatnaşan. Ol ykdysadyýet we menejment, diplomatik protokol we etiket ugurlary bilen gyzyklanýar.

Sportuň basketbol, tennis, woleýbol görnüşleri bilen gyzyklanýar. Oýun meýdançasyna Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdep-internatynyň onunjy synp okuwçysy Nurana Hudaýberdiýewa çagyrylýar.
Nurana Hudaýberdiýewa Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdep-internatynyň

On birinji synp okuwçysy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy we Gujurly nesil okuw merkeziniň bilelikde geçiren Kitap okamak bäsleşiginde ikinji orna, ýene-de iki müň ýigriminji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly geçirilen bäsleşikleň çäginde etrap tapgyrynda iňlis dili dersi boýunça üçünji orna, iki müň ýigriminji ýylyň ýigrimi ýedinji fewralynda Altyn asyryň altyn zehinleri atly bäsleşikleň çäginde Şäher tapgyrynda iňlis dersi boýunça üçünji orna, iki müň ýigrimi birinji ýylyň mart aýynyň on sekizine geçirilen Altyn asyryň altyn zehinleri atly bäsleşiginiň etrap tapgyrynda iňlis dili dersi boýunça ikinji orna mynasyp boldy. Oýun meýdançasyna Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen otuz ýedinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy, Ilşat Rozyýew, Ol iňlis, fransuz, nemes, rus we türk dilleri bilen gyzyklanýar. Iki müň on dokuzynjy ýylyň sentýabr aýynda geçirilen Internet olimpiadasynda taryh dersi boýunça birinji orna, altyn medala, iki müň ýigriminji ýylyň ýanwar aýynda geçirilen Internet olimpiadasynda taryh dersi boýunça üçünji orna, iki müň ýigrimi birinji ýylyň ýanwar aýynda geçirilen Internet olimpiadasynda Iňlis dili dersi boýunça birinji orna, altyn medala, iki müň ýigriminji, iki müň ýigrimi birinji okuw ýylynda geçirilen Altyn asyryň altyn zehinleri atly ylmy-döredijilik taslamalar bäsleşiginiň etrap tapgyrynda birinji orna, hormat hatyna, iki müň ýigrimi birinji ýylda geçirilen Ýaş alymlar bäsleşiginiň ýaşlaň arasyndaky ylmy işleň bäsleşiginde, Üçünji orna, şahadatnama mynasyp bolan, ol taryh, diplomatik protokol we etiket, daşary ýurt dilleri bilen gyzyklanýar. Oýun meýdançasyna Aşgabat şäheriniň togsan altynjy orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy Aýna Seýidowa çagyrylýar.
Aýna Seýidowa, Aşgabat şäherindäki togsan altynjy orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Ol rus, iňlis, Türk dillerini özleşdirýär.
Oguz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oguz ýoly agzybirlige rowan. Senasy dillerde ýaňlanýa öwran. Oguz ýaýy, adalatyň kemany. Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýy başdyr oky ilçi Oguzyň, Pendi kem bolmasyn dagdan dogumyň, Ata-baba pelsepesi kowumyň, Oguz ýaýy adalatyň kemany, Oguz oky parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanda hergiz döwülmez. Bitewülik binýadydyr döwürleň agzybirlik nyşanyna öwrülen Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan, Okgullydyr, hemrasydyr Ýaradan. Uly sili bir agyza garadan Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Iller jebis bolsa, maksatlar myrat, Hak söýen kişiden galar ýagşy at, Hemaýat isläne çelgi, güýç-kuwwat, Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Dessurdyr gök bilen zemini baglan, Syýasat, köňülleň küýseňin aňlan. Ylahydan peşgeş üýtgeşik hal bar, Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Çawy ýaýran ilim, joşga galk bu gün, Adyň zabyt etmişdir törün kalplaryň, Dost-dogan eýledi dünýä halklaryn, Arkadagyň, ynsanperwer kelamy, Oguz ýaýy, adalatyň kemany.
Bäsleşigimize gatnaşýan okuwçylar bilen tanyşygymyzy tamamlan bolsak, geliň bäsleşigimiziň esasy tapgyryna başlalyň. Pähimdarlar geňeşiniň mürzelerine sowallar bukjasyny getirmegini haýyş edýäris. Hormatly okuwçylar! Sowallar sebedine size beriljek soraglar bar. Siziň her biriňiz soraglary özüňiz saýlarsyňyz. Size soraglara jogap bermek üçin wagt berler. Şonuň üçin hem örän ünsli boluň we gowy pikirleniň.

Teletomaşaçylar, ilkinji soragy saýlap, oňa jogap bermek paýy Aşgabat şäheriniň ýigrimi birinji terbiýeçilik mekdebiniň okuwçysy Ahmet Ataýewiň paýyna düşýär.
Ýigrimi birinji sorag, Beýik Oguz döwletiniň gaýy nesliniň soňky hökümdary kim we şondan soň Oguz döwletiniň ýerleri nähili bölüp bölündi?
Ahmet, siz soraga taýar bolsaňyz, jogap berip bilersiňiz. Oguzhan öz alty sany oglusyny, üç uly ogluny, üç kiçi ogluny iki böldi. Her üç ogluna üç sany ok berýär. Ok berip, her birine uly ogluna bir at dakýar, kiçi ogluna bolsa bir at dakýar. Ahmet, elbetde, siziň berýän jogabyňyz ol Oguz hanyň kowumlarynyň arasyndaky gatnaşyklara degişli. Emma soragda Oguz nesliniň iň soňky hökümdary, şondan soň Oguz döwleti birnäçe türki halklardan döredilen döwletlere bölündi. Oguzlaryň soňky hökümdary barada gürrüň gidýär. Şu babatynda näme aýdyp biler? Siz şu ýerde dogrudan hem musulmançylygyň taryhynda uly yz galdyran käbir döwletlere esaslanyp bilersiňiz. Oguz hanyň ogullaryndan we agtyklaryndan gaýdan nebereler dünýäniň dürli künjeklerinde özleriniň döwletlerini döretdiler. Indi şular dogrusynda, şu döwletler bilen baglanyşykly olaryň şol biziň oguz kowumynyň nesli hökmündäki taryhdaky yz galdyran orny dogrusynda gowy pikirlenseňiz, siz olar barada bilersiňiz. Oguzlardan gaýdan haýsy döwletdir bilýänsiň? Ahmet gynansak-da siz biziň soragymyza doly we dogry jogap berip bilmediňiz. Şonuň üçin hem siz duran ýeriňizde galmaly bolýaňyz. Emma biziň bäsleşigimiziň şertine laýyklykda siziň dogry ýa-da ýalňyş jogap berenligiňizi Pähimdarlar geňeşi kesgitleýär. Pähimdarlar geňeşi Ahmet indiki ädimini ätmäne mynasypmy? Goý, onda ýeriňde durmagyňyzy size haýyş edýäs. Hormatly Pähimdarlar geňeşiniň agzalary, hormatly okuwçylar! Bu diňe bir akyl-paýhasyň bäsleşigi däl-de, eýsem, ugurtapyjylygyň hem bäsleşigi. Şonuň üçin hem size berlen sowallara jogap bermekde diplomatiýada iň zerur endik bolan ugurtapyjylygy ulanmagyňyzy haýyş edýärin. Biz akyl-paýhas bäsleşigimizi indiki oýunçymyz bilen dowam edýäs. Biziň indiki oýunçymyz, Aşgabat şäheriniň altmyş dokuzynjy orta mekdebiniň okuwçysy Akgül Bazarowa. Siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. Kyrk sekizinji sorag, Pazaryk halysynyň merkezinde näçe göl bar we gölleriň sanynyň aňladýan manysyna degişli alymlaryň pikirleri.
Siz bilýänsiňiz, Pazyryk Hal iň gadymy Hal hasaplanýar. Şonuň göllerini, gelip çykyşyny, ol ýerdäki nagyşlary öwrenmek, elbetde, ähli döwürlerde hem alymlaryň paýyna düşüpdir. Akgül, size berlen wagt başlandy.
Akgül siziň wagtyňyz tamamlandy. Siziň bu sorag boýunça pikiriňizi diňlemeginizi haýyş edýän.
Men bu soragyny çakyp bilemok.
Pähimdarlar geňeşi okuwçymyz bu soraga jogap berip bilmedi. Şonuň üçin hem men okuwçymyzyň ýerinde galmagyny teklip edýärin.
Akgül aslynda bi sorag düýpli sorag. Bi Oguznama bilen baglanyşykly hem türkmenleriň tire taýpalary bilen Oguz han agtyklarynyň jemleri bilen baglanyşykly. Bu soragy şu wagt bilmeseňizem biz maslahat berýäris soň muny wagt tapyp okap öwreniň.
Sag boluň pikiriňiz üçin. Akyl paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar biz oýnumyzy indiki okuwçymyz bilen dowam edýäs. Biziň indiki okuwçymyz dil derslerine çuňlaşdyryp öwredýän ýüz segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň okuwçysy Gaýrat Begaliýew. Gaýrat siz soragnamaňyzy açyp bilersiňiz.
On üçünji soragnama. Ilkinji tapylan Oguznama haýsy döwre degişli? Sorag düşnükli. Oguznama eposynda ýazylan ilatydan öňki bäş ýüz kyrkynjy ýyllar aralygynda Oguznama dessany birnäçe şahyrlaryndan ýazylmagyndan, ýagny Şejeri Terakimi ýaly ýa Erganekon dessany Tumanşa dessanyndan şol döwürlerde birinji asyrdan on üçünji asyr aralygynda degişli bolup durýar. Oguznama ol dogrudan hem ähli türkileriň umumy taryhyna eýe bolan gymmatly eseri hasaplanýar. Emma onuň birinji golýazmasy, onuň birinji nusgasy taryhda näçinji asyra degişli hasaplanýar, ol haýsy ýazuwynda emele geldi? Men size bilmek üçin aýdaýyn, oguzlar dünýäniň çar künjeklerine ýaýrapdyr. Şolaryň esasylary Kawkazda, Merkezi Aziýada, Eýranda ýaşapdyrlar. Diýmek, şol ýerlerde emele gelen oguz ýazuwlarynyň biri şol gadymy Oguznamanyň iň esasy nusgalarynyň biri hasaplanmaly-da. Şonuň üçin hem bir soragyňyzy takyklamak üçin, şony düzetmek üçin size mümkinçilik berýän. Ilkinji Oguznama haýsy ýazuwynda we näçinji asyra degişli? Bäş ýüz kyrkynjy ýyllar aralygynda, ýagny üçünji asyr töwereklerinde. Pähimdarlar geňeşi biziň oýunçymyz soragymyza ýalňyş jogap berdi. Bu boýunça pikirleriňizi biz bilen paýlaşaýsaňyz.
Dogrusyny aýtmaly, ýagny düşünje bar okuwçymyzda, ýöne edil goýlan soraga kesilti jogap bermegi başarmady. Şoň üçin ýaly ýerinde galmaklygy dogry hasap edýäris. Hormatly Pähimdarlar geňeşiniň agzalary, men sorag-jogap tapgyryny indiki oýunçymyz bilen dowam edýärin. Biziň indiki oýunçymyz Aşgabat şäheriň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň okuwçysy Hatyja Ezizowa. Hatyja, siz soragnamaňyzy açyp bilersiňiz. Üçünji sorag. Jürjürt ýurdy nirde we oňa siziň çeşmelerinde näme diýip aýdylýar? Elbetde Hatija, Oguz hanyň taryhy barada siz öwrenen bolsaňyz, Oguz han ol dünýäniň ençeme ýerlerine ýörişler bilen gidip ýeňişleri gazanypdyrda. Şol ýurtlaryň arasynda Jürjürt diýip tanalýan bir ýurt bar, ol häzirki döwürde, Haýsy ýere çünülýär? Hatije gynansakda biziň soragymyza jogap berip bilmedi, şonuň üçin hem Hatije ýerinde galýar. Biz sowalymyzy indiki gatnaşyjymyza, ýagny Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdep internatynyň okuwçysy Nurana Hudaýberdiýewa berýäris. Nurana siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. Ikinji sorag, Uýgur sözüniň manysy näme we Oguzhan kimleri şeýle atlandyrypdyr?
Nurana siziň wagtyňyz tamamlandy. Sizde soragyň jogaby barmy? Siz bilýänsiňiz Nurana, türkmen halkynyň taryhynda uly yz galdyran tire taýpalary bar da, şolaryň biri hem uýgurlar. Olaryň gelip çykyşy biziň Oguz atamyzyň döwründen gaýdýar. Oguz han uýgurlar diýip kimlere at beripdir, ine şular dogrusynda Oguznamalarda giňişleýin beýan edilýär. Şolar babatynda bir goşmaça oý-pikirleriňiz barmy? Pähimdar geňeşi Nurana biziň beren sowalymyza jogap berip bilmedi. Nurananyň ýerinde galmagyny teklip edýärin. Dowam edýäs. Biziň indiki okuwçymyz Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň okuwçysy Ýagşymyrat Öwezow. Ýagşymyrat siz sorag bukjaňyzy açyp bilersiňiz. Ýigriminji sorag.
Aýmak sözi nämäni aňladýar we onuň manysy? Ýagşymyrat sorag düşnüklimi? Bu sowalnama men şeýle jogap bereýin. Mälim bolşy ýaly, türkmen halkynyň diňe bir ruhy, maddy baýlyklary bolman, eýsem, türkmen halky çeper dile, öz diline baý milletleriň biri. Ýaňky sowalnama aýmak sözüni soraýar. Aýmak sözüniň berýän manysy urug, tire, taýpa diýmek. Pähimnalar geňeşi, okuwçymyz dogry jogap berdi. Jogaby biz kabul edýäs. Şoň üçin indiki ädim nätläp? Sag boluň.
Ýagşymyrat siz indiki ädim ätläp bilersiňiz. Mürzeler parahatçylygyň alamatyny getiriň. Ýagşymyrat soraga dogry jogap bereňiz bilen gutlaýarys. Ine, mähriban ildeşler, biz indiki okuwçymyza geçýäs. Biziň indiki okuwçymyz daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen otuz ýedinji orta mekdebiň okuwçysy Ilşat Rozyýew. Ilşat, siz öz sowalnamaňyzy açyp bilersiňiz. Kyrk ikinji sorag.
Oguz han harby hereketlere geçmezden ozal nähili syýasy-diplomatik usullary ulanypdyr we munuň nähili mysallary bar? Ilşat, soragyňyz düşnüklimi? Hawa. Sizde jogap barmy?
Ýok.
Pähimdarlar geňeşi biz bu sowaly beýleki okuwçylarymyza bereli. Içiňizden jogap berjegiňiz barmy? Oguz han atamyz taryhymyzda aýtgysyna görä ýa-da Oguznama eposynda çozuş etmezden öň rti ilçilerini ugradýar. Soňunda maslahat geçirip öz aralarynda ilçihanasynyň kömegi bilen çozuşy ýerine ýetirýär. Pähimdarlar geňeşi dogrudan hem Oguz döwletinde özara dawalary diplomatik ýollar bilen çözmekde ilçilik institutynyň bolandygyny subut edýän birnäçe taryhy maglumatlar bar, emma biziň okuwçymyz bular barada aýtsa-da, jogaby doly bolmady. Siziň şu mesele boýunça garaýyşlaryňyzy beýan edäýseňiz. Gaýrat
meseläniň goşmaça sorag hökmünde öz üstüne aldy. Sag bolsun beýle işjeňligi üçin birinjiden. Ikinjiden, Oguzhan atamyz harby ýörişleri etmezden öňürti hoşniýetli arzuwlar bilen, niýetler bilen şol ýurtlara ilçihanalar diýmeli däl-de, ilçileri ýörite maksat bilen ugradýan ekenler. Ol töwerekdäki Orta Gündogar, beýleki Günorta döwletleri hemmesine, hat-da Ýewropa ýurtlaryna deňiç, Hindistana deňiç şu ilçiler taryhynda Oguznamada görkezilen, ugradylýan eken. Şonuň üçin şu zatlary aýdanyň hemem goşmaça soraga işjeňlik görkezeniň üçin biz Gaýrata bir höweslendiriji bal hökmünde goşmaça rugsat bereliň. Gaýrat siz indiki ädimi ädip bilersiňiz. Mürzeler Gaýrat üçin parahatçylyk alamatyny getirmegiňizi haýyş edýäris. Sizi gazanan üstünligiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Sag boluň. Biz akyl-paýhas bäsleşigimizi sorag-jogap arkaly dowam edýäris. Indiki sowalymyzy biz Aşgabat şäheriniň togsan altynjy orta mekdebiniň okuwçysy Aýna Seýidowa berýäris. Aýna siz öz sowalnamaňyzy açyp bilersiňiz. Oňaryn sorag.
Oguz hanyň Hindistana ýörişinde oňa gaýtawul beren we goşunyň uly ýitgi çekmegine getiren hokumdar kim? Sowal düşnüklimi?
Elbetde Oguz atamyz dünýäniň dürli künjeklerine ýörişleri geçirip, elbetde dünýäniň dürli ýerlerinde özlerine tarapdarlaryny ýygnapdylar, dürli halklary boýun egdiripdirler. Şol boýun egdirilen sebitleriň biri hem Hindistan bolup durýar. Umuman, Hindistan dogrudan hem birnäçe uly böleklerden durýar. Indi, belki-de, şo bölekleri sanasaňyz, şolaryň içinden biri gabat gelmegi mümkin. Aýna, siziň soraga jogabyňyz barmy? Biziň akyl-paýhas bäsdeşligimiziň Birinji sorag-jogap tapgyry hem tamamlandy. Biz, Pähimdarlar geňeşiniň mürzeleri Sowar sebedini alyň-da, biziň ýaş çaparlarymyza sowalnamalary paýlaň. Biz hem öz gepleşigimizi indiki sowal tapgyry bilen dowam edýäs. Ahmet, siz ikinji soragy aldyňyz. Şu soragnamany açyp bilersiňiz. Bäşinji soragnama.
Oguz han ähli türki halklary birleşdirip, öz çägini giňeltmek boýunça geçiren ýörişleriň netijesinde onuň döwletiniň çägi Nile çenli giňäpdir. Oguz han atamyz Hytaýy Müsüri we Hindistany ýaly döwletleri boýun edipdir. Pähimnazar geňeşi biziň oýunçymyz dogrudan hem soraga dogry jogap berdi. Siz näl pikir edýäňiz şu biziň oýunçymyz indiki ädimini ädip bilermikä ýa biziň beýleki gatnaşyjymyzdan soramak zerurlygy barmyka? Gatnaşyjymyza ýene bir gezek ýüzleneliň, olaryň içinde şu soragyň jogabyny has takyk jogap bermek meýilleşdirilýän bar bolsa onam diňläbileris.
Ine, hormatly ýaş çaparlar, gepleşigimiziň şu ýerinde size hem ýüzlenýäs. Soragy täzeden okaýyn. Oguz han, ähli türki halklary birleşdirip, öz şanyňyzy giňeltmek boýunça geçiren ýörişleriň netijesinde onuň döwletiniň çägi nirelere çenli giňäpdir diýip, sowalymyzda berlen. Ahmediň beren jogabynyň üstüni ýetirjegiňiz bar bolsa, biz sizi diňlemäne taýar. Men aýdyp göreyim. Aýt maňa. Ine, Biziň ýaş çaparymyz Aýna isleg bildirdi. Demirgazykdan başlap, günorta, Hazar degine çenli ýetýär. Mürşit daýza soragymyzy has takyklasak, taa şu haýsy sebitleri şu günorta diýip, demirgazyk diýip, şu döwletiň giňän çäginiň bir haýsy ýerleri öz içine alanyny bir anyklap berseňiz? Hindistan, Müsür, Hytaý döwletlerini hem öz içine alýar. Ýaş japarlarymyz başga şu sowalyň üstünlik ýetirjeginiz barmy? Oguzhan atamyz türkmeniň nesil başysy birnäçe ýerlere geleýär. Eýlän ýerlerini häzirki wagtda demirgazyk taraby Horezm şalary, ýagny Özbegistan taraby, gündogar taraby Hytaý ýerlerine, günbatar taraby bolsa Hazar deňizine, Ortaýer deňizine ýetýär, günorta tarapy Nişapury, ýagny häzirki Eýran döwletine çenli eýeläpdir. Pähimnalar geňeşi umuman soragymyza giňeldilen jogap berdi. Ýöne häzirki döwürde şu Oguz han atamyzyň eýelän ýerleriniň çäklerini bir beýan etmeklige başardy. Şu Ahmediň jogabynyň üstüni doldurdy diýip hasap edýäs. Siz öz pikiriňizi aýdaýsaňyz. Mysal üçin Özbegistan diýlende häzirki Özbegistan. Ýa Oguz hanyň öň bar ýeri, oturşy da, şo ýer eýelenen öň. Indi muň sen ýaňy aýtdyň hytaý diýdiň şeýle dälmi ol hytaý boldy türkmenistan özbegistan şu turanyň ýerlerinde şu ýerlerde owsan döwleti guran bolsa soň indi ýöremelila gidýän ýerlerini bir giňeldibräk ine bir hindistanyň ot ýerleriniň aňyrlary siz öz pikiriňizi aýtsaňyz. Pähimdarlar geňeşiniň pikiri boýunça biz parahatçylygyň ýaş çaparlarynyň Üçüsine höweslendirmek maksady bilen ilkinji ädimlerini ätmäge mümkinçilik bereliň. Mürzeler parahatçylygyň nyşanyny getiriň.

Mälim bolşy ýaly, oýnumyz hem gyzygyp başlady. Elbetde, biziň ýaş çaparlarymyz öz ukyp-başarnyklaryny görkezýärler. Ýaş çaparlar, ine, şu ýalak ezberlige elden bermezligiňizi haýyş edýäris. Biz sorag-jogap tapgyrymyzy indiki bäsdeşimiz bilen dowam edýäris. Ine, Akgül, siz öz sorag-namaňyzy açyp bilersiňiz.
Pazaryň halysyndaky at keçeleriniň nagyşlarynyň häzirki zaman türkmen nagyşlary bilen meňzeşligini tapmaly. Akgül soragyňyz düşnüklimi? Pazaryk halynyň gölleri bilen baglanyşykly, onuň gadymy bezeg aýratynlyklary bilen baglanyşykly sowalnama. Ine şu gepleşigimiziň bezelen sahnasynda dogrudan hem şu gadymy alamatyň bardygyny bellemeli, ýagny iň gadymy haly bolan pazyryk halysynyň bardygyny, parahatçylygymyzyň ýaş çaparyna şu pazyryk halysynyň ýanyna baryp görmegini we şol alamatlary düşündirmegini haýyş edýäris. Ine, mähriban ildeşler, Türkmen halysynyň Milli muzeýinde saklanýan pazyryk halysynyň bir şekiliniň dikeldilen görnüşi şu günki oýnumyzda bar. Ine, dogrudan hem biziň bu bäsleşigimize gatnaşýan ýaş çaparymyz şu halysynyň ýanyna geldi. Ine şu halysynyň aýratynlygy babatynda bir pikirlenmäne oýunçymyza mümkinçilik bereli. Akgül siziň wagtyňyz tamamlandy. Elbetde şu haza seretseňiz, onda häzirki gölleriň, e, şeýle-de biziň ýurdumyzda bir bezeg aýratynlyklary bilen e, nakgaşlyk sungatymyzda ulanylýan şekilleriň barlygyny görüp bilýärsiňiz. Ýagny şularyň aýratynlyklary dogrusynda e, sizde e, şular bilen baglanyşykly bir nälik maglumatlary, nälik özüňize täsirli öwrenen Bir zatlaryňyz babatynda gürrüň beräýseňiz. Pazaryk halysynyň daşynda atlaryň şekili bar. Bul atlar häzirki zaman halysyna baglanyşdyranymyzda sugramyzda hem atlar şekillendirilen. Bu halyň içinde ýaýyň şekilleri bar, peýkamyň. Bular Oguzhan atamyzdan gelýän däp. hasaplanýar. Makul siz ýeriňize geçip bilersiňiz ine şu ýaş çagalarymyzyň arasynda ine Nurana zordan hem şu pazyryk halynyň ýanyna geçip şu halynyň aýratynlygy babatynda gürrüň berseňiz.
Eýýäm peýkam patyşa diýmegi ýaýy bolsa onuň ilçisi diýmegi aňlatýandyr özüňiz belläp geçdiňiz hakykatdan-da şo halyda ýerleşdirilip şonuň parahatçylygyň Agzybirligiň nyşany hökmünde şu Pazyryk halysyna ýerleşdirilip, şoň netijesinde-de ine biziň häzirki döwürde-de türkmen halylarymyzda nyşanlary goýulýar. Gaýduwsyzlyk, mertlik babatynda ýa-da parahatçylyk babatynda kepderä meňzedilip ýene-de halylarymyzda goýulýan görnüşleri bar. Ýa-da ene-mamalarymyz dokaýan alaja hökmünde-de daşyndan aýlanan görnüşleri biziň şu söweşe gitýän mert ýigitlerimizi aňlatýan bolmazmy? Nuran siz ýeriňize geçip bilersiňiz. Ine, mähriban ildeşler, biziň çaparlarymyzyň arasynda şu jogabyň üstüni doldurmagyna isleg bildirýän zehinli ýaş oýunçylarymyzam bar. Sowa Gaýrat, siz näme goşup bilýäňiz şu haly babatynda? Pazyr halymiz Oguz hanyň döwründen bize ýetip gelen. Şeýlelik bilen atyň üstündäki şekiller, ýagny esgerler, ol onuň gysgaça manysyny aýdyp geçsek, ýagny şol döwürde serkerdeleriň çozmagy manysynda ýa-da şeýle hem alty sanak dört-dörtden, Ýigrimi dört sany Oguz hanyň agtyklary ýaňky aýdyşyňyza görä, ýaý bolanda baştutan, ok bolanda ilçileri, ýagny ýigrimi dört sany agtyklary agzybir bolmaklygyny aýdyp geçýär. Ine, Pähimdarlar geňeşiniň agzalary, dogrudan hem bu sowalymyza biziň üç sany oýunçymyz öz pikir-garaýyşlary bilen paýlaşdylar. Olaryň hersiniň pikir-garaýyşlaryna-da käbir Täzelikler, aýratynlyklar bar, emma şularyň jogaplaryny bahalandyrmak siziň paýyňyza düşýär. Sorag örän sada, hatda keçelerde-de ulanýan nagyşlarymyz bardy. Şol halydaky şekilleriň häzirki zaman biziň ulanýan halylarymyzda, keçelerimizde ýa-da ýaňky tamdyrlarymyzda şekilleriniň, nagyşlarynyň gabat gelşi barada gysgaça jogap bermek zerurlygy bardy. Gynansagam soraga ýetmediňiz. Jogabyny gaty anyk berip bilmediňiz bagyşlaň. Ine pähimdarlar geňeşiniň netijesi bilen hem tanyş bolduňyz. Onda ýaş çaparlarymyz ruhdan düşmeliler. Indiki tapgyrlaryňyzda elbetde has takyklap jogap berip biziň bäsdeşligimizde bir öňe ätmegiňize mümkinçilikleriň boljakdygyna biz tüýs ýürekden ynanýas. Biz akyl-paýhas bäsdeşligimizi indiki oýunçymyz bilen dowam edýäs. Gaýrat şu sowalnamany açyp bilersiňiz. Otuz birinji sorag, Oguz türkmeniň döwlet dolandyryş ulgamynda durmuş, syýasy bölünişik we jemgyýetçilik gatlaklary hem-de olaryň wezipeleri. Gaýrat sorag düşnüklimi? Gysgaça sorag barada düşündirişini gürrüň berseň. Elbetde, ähli döwletlerde hem bolşy ýala, oguz jemgyýetinde jemgyýetçilik gatlaklary bölmeklik däbi yzygiderli eýeripdir. Ol adamlaryň ukyp-başarnyklaryna laýyklykda kesgitlenilipdir. Soragda, ine, şular dogrusynda käbir maglumatlary beýan etmekligiň zerurlygy bar. Oguz hanyň döwründe hersiniň öz ýerine ýetiren wezipeleri bolýar, ýagny jemgyýetçilikde, meselem, giňişleýin aýdylyp geçemizde, ilçileriň öz wezipeleri, syýahatçylaryň ýa-da serkerdeleriň, Oguz hanyň öz alty sany ogullarynyň wezipeleri, şeýlelik bilen serkerdeleriň wezipeleri, ýagny Oguz han çozüş etmezden, Öňürti ilkinjilik bilen ilçileri ugradýar, ýagny öz hökümdarlaryny, ýagny şol döwrüň patyşasy Samarkanda, Horezm şalygyna ýa-da şeýlelik bilen Hytaýa ýöriş etmezden öňürti ilçilerini ugradýar we şonuň üstünligi bilen ýörişiniň etmeligine karar ýetirip dowam edýär. Bu soraga jogabyňyz ýalňyş. Biziň soragymyzyň jogaby düýbünden başga zady göz öňünde tutýar-da. Pähimdarlar geňeşi. Elbetde bu tapgyrymyzda biziň oýunçylarymyzyň hiçisiniň hem soraglara dogry jogap bermändigi sebäpli, olaryň ýerlerinde galmaklygynyň maksadaýk boljakdygyny ynanýas. Bäsleşigimizi indiki oýunçymyz bilen dowam edýäs. Dogrudan hem biziň indiki oýunçymyz Hatyja siz öz soragyňyzy açyp bilersiňiz. Otuz öjünji sorag. Oguz döwletini dolandyrmak üçin saýlap alnan harby gulluk bilen baglanyşykly ýer-mülk eýeçilik ulgamy orta asyr döwletleri bolan seljuklarda, osmanlarda we Delil soltanlygynda nähili atlandyrylypdyr? Hatyja soragyna düşündiňizmi? Oguz atamyzdan gaýdýan döwlet dolandyrmak däpleri biziň orta asyr beýleki döwletlerimizde hem peýdalanylypdyr, emma olaryň atlandyrylyşy Birek bireňkiden tapawutlanýarlar. Biz sorag şular dogrusynda bar, ýagny orta asyr döwletlerinde ine şu döwleti dolandyrmagyň görnüşleri barada barýar, döwleti dolandyrmagyň atlandyrylyşy barada barýarda. Ine soragymyzyň mazmuny şunda jemlenýär. Siziň wagtyňyz tamamlandy. Hatyja sizde jogap barmy?
Oguz döwletini dolandyrmak üçin saýlap alan harby gulluk bilen baglanyşykly ýer-mülk eýeçilik ulgamy orta asyr döwletleri bolan seljuklarda, Osmanlarda we Deli soltanlygynda nähili atlandyrylypdyr diýli. Meselem, siz eşidensiňiz, ne, ykda diýip, sypahylar diýip, onuň ýa-da şol jagir diýýär, indi şular ýaly atlandyrylypdyr. Soragyň jogaby, elbetde, biz üçin gaty gyzyklydyr. Bäsleşigimiziň indiki gatnaşyjy bilen dowam edýäs. Nurana, siz öz sowalnamaňyzy açyp bilersiňiz. Ýigrimi ikinji sorag. Gorkut ata oguzlaryň haýsy hökümdarynyň weziri bolupdyr?
Nurana sorag düşnüklimi? Nurana elbetde biziň soragymyzyň jogaby örän çylşyrymly boldy siz üçin jogap bermeklik jogabyny tapyp bilmediňiz. Gorkut ata oguzlaryň haýsy hökümdarynyň weziri bolupdyr diýen soragymyzyň Jogaby, Gaýynyň ogly Düýp Bakuýyň ogly Guzy Ýawy hanyň neberesi Ynal hanyň weziri bolupdyr. Biziň indiki soragymyza jogap bermek paýy Ýagşymyrada düşýär. Ýagşymyrat, siz sowalyňyzy açyp bilersiňiz. Otuz bäşinji sorag, Oguzlarda döwleti dolandyrmaklygy ýeňilleşdirmek maksady bilen, tutýan meýdanyna we ilatyň sanyna görä döwleti näçe bölege bölüpdirler hem ony düşündirip beriň. Ýaş çaparymyz soragy düşnüklimi? Ägirt uly çäge eýe bolan Oguz döwletiniň dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmeklik şol döwrüň esasy aýratynlygy boldy, dogrudan hem oguzlarda döwleti dolandyrmaklygy ýeňilleşdirmek üçin syýasy dolandyryş babatynda bir aýratyn serişdeler ulanyldy. Siziň wagtyňyz tamamlandy, Ýagşymyrat. Bu soragnama jogabym. Ýok. Oguzlarda döwleti dolandyrmaklygy ýeňilleşdirmek aksady bilen tutýan meýdanyna we ilatynyň sanyna görä döwleti näçe bölege bölüpdirler hem-de ony düşündirip beriň diýen soragymyzyň jogaby iki bölege, sag we çep ganatlara diýlip ine şeýle jogap berilýär. Sebäbi dogrudan hem ägirt uly çäkde emele gelen döwleti dolandyrmaklykda, Giňden peýdalanylan ýörelgeler. Biz akyl-paýhas bäsleşigimizi indiki parahatçylygymyzyň çaparlary bilen dowam edýäs. Ilşat, siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. Kyrk dokuzynjy sorag, Pazyryk halysynyň göli näçe burçly we gölüň içindäki şekilleriň manysyny açmaga synanyşyň. Ine, Ilşat, şu oýnumyzyň meýdançasynda şol siziň soragyňyz bilen baglanyşykly Hazar halysynyň özi barda, soraga jogabyňyz bar bolsa, onda biz halymyzyň ýanyna baryp göreliň. Türkmen halysynyň Milli muzeýinde saklanýan dikeldilen görnüşi, ol dogrudan hem iň gadymy halylaryň biri hasaplanýar. Ine, Ilşat halynyň gör aýratynlyklary barada bir aýdyp berseňiz. Sowalyň jogaby, Ilki bilen-ä, Hazar halysynyň görleri dörtburç şekilde bolup, Olaryň içindäki ýaýlar hökümdarlar barada aýdyp geçirilýär. Gölleriň sany, ýagny ýigrimi dört sany sebäpligi Oguz hanyň öz agtyklaryna bagyşlap ýigrimi dört sany. Elbetde, inşaat zordan hem şu pazyryk halysynyň bir nagyşlary, şekiline seredenimizde zordan hem siziň belläp geçen gölleriňiz ol Bazark halysynda aýdyň beýan tapdyr. Ýöne şu halyda ýerleşdirilen gölleriň aýratynlyklary barada beýleki oýnumyza gatnaşyjy ýaş çapbarlarymyzyň hem pikir garaýyşlary bar bolsa biz ony diňlemäne taýar. Ine Bazark halymyzyň gölleri baradaky aýratynlyklary biziň ýaş çapbarymyz Nurana aýtmagy isleg bildirýär. Oguzhan atamyzyň ýigrimi dört agtygyny bir ýerde jebisleşdirilip, ok bilen ýaý görnüşli özüniň ýigrimi dört agtygyny diýýän edip görkezipdir-de, hakykatdan-a şol ýigrimi dört agtygyň birleşen ýerine, ýagny agzybirligiň bar ýerine jebislik, jebisligiň bar ýerine-de hökman oguz tireleri, taýpalary birleşen ýerine hökman hiç bir duşman bizi zyýan ýetirip bilmez ýa-da ähli kynçylykdan alyp çykan manysynda düşünýän ýa-da şol bürgüt şekilleriniň girizilmegi eýýäm gaýduwsyzlygyň, mertligiň görnüşine gelýär. Bu halyda gelýän atlaryň bir-biriniň yzyndan, ýagny atyň üstündäki esgerleriň bir-biriniň yzyndan zynjyr görnüşine baglanmagy hem eýýäm aýralyk däl-de, bir ýoldan gitýändikleri hem şol agzybirlikden, jebislikden alamat. Ýaş çaparlar, men siziň ähliňizi öz ýerleriňizi eýelemekligiňizi haýyş edýän. Mähriban ildeşler biziň soragymyzyň jogaplary bilen Pähimdarlar geňeşiniň agzalary hem tanyşdyryldy. Dogrudan hem bäsleşige gatnaşýan iki sany ýaş çaparymyzyň jogaplaryna hem käbir soragyň mazmuny açyp görkezýän maglumatlar jemlenýär. Siziň pikiriňizi diňläýsek, olaryň indiki ädimlerini ätmäne mümkinçilikleri barmy? Meýdan goşmaça bilgileri uly ýeterlikli. Ýigrimi dört gölüň barlygy, göllerdäki manylar. Şunda o gölleriň biziň döwrümize Hazret gölünden başlap, Sunhejuk kölüne, häzirki Ahalteke göllerine gaýtadan iki gatnaşyjymyzyň takyk aýdyp bermegi. Şonuň üçin biziň pikirimizçe, bu ötendiriji bir ädimi öňe süýşmek üçin ýerli bolmalydy. Akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşyjy biziň bäsdeşimiz, siz umuman bir ädim öňe ädip bilersiňiz. Mürzeler parahatçylygyň alamatyny biziň ýaş çaparlarymyza getirip beriň. Şu ýerde Görkezilişi ýaly, şu Pazyryk gölünde ulanylan käbir nagyşlar bar, ol seljuklarda-da, ahalteke gölünde-de hem gabat gelýär-de. Diýmek, şu zatlaryň ählisi biziň taryhymyzyň has gadymdan alyp gaýdýandygyny, sebäbi dünýäde iň gadymy haly hasaplanýan Pazyryk haly-da görkezilen we ýa-da bilen gölleriň soňky ýyllarda, orta asyrlarda dörän Seljuk döwletinde, şeýle-de Biziň döwletimizde iri taýpa birleşmelerine Ahalteke gölünde hem gabat gelýändigini şu suratlaryň ählisi hem görkezýär. Ine parahatçylygyň ýaş çaparlary biz akyl-paýhas bäsleşigimiziň sorag-jogap tapgyryny hem dowam edýär. Akyl-paýhas bäsleşigimiziň indiki soragyna jogap bermek nobaty. Aýna söz düşýär. Aýna siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. Kyrk dördünji sorag, Yrgul hoja kim we onuň bitiren hyzmaty nämede? Aýna soragymyz düşdüklimi? Elbetde Yrgal hoja, Erkil hoja ol oguznamalarda, türki edebiýatlarda giňden peýdalanylýar. Gürrüň bärde şonuň kimligi barada gidýärde. Yrgal hoja Oguz hanyň weziri bolupdyr.

Berekella, siz soragyňyza dogry jogap berip, indiki ädimiňizi ätmeginizi başardyňyz. Oguz hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe saýlandyňyz. Biz sizi şu üstünligiňiz bilen gutlaýarys. Ine, üçünji tapgyrymyza başlaýarys. Ahmet, soraglaryňyzy açyp bilersiňiz. On bäşinji sorag, Abulgazy hanyň Sejeleýi teräkime kitabynda halaç sözüniň gelip çykyşy barada näme belleýär? Ahmet soragymyz düşüniklimi?
Halaç diýen söz manysyny manysyny manysyny aýt. Onda Ahmet sizde dogry jogap ýok. Biziň beýleki çaparlarymyzda, ýaş çaparlarymyzda şu soraga jogap barmyka? Elbetde, Oguz atamyzyň Oguznamalarda hem beýan edilişi ýaly, şu türkmen taýpasyna at berme bilen baglanyşykly dürli-dürli rowaýatlar bar. Halaç sözüniň gelip çykyşy şoň bilen baglanyşykly, ýaş çaparlar Içiňizde şu soraga jogap berjekleriňiz barmy? Biziň ýaş çaparlarymyzyň biri ine Hatyja bu soraga jogap bermäge isleg bildirýär. Geliň, Hatyjanyň pikirini diňläliň. Şulardaky ýaşan adamlar köp wagtlar aç galandyklary üçin ýa gal aç, ýa-da halymyz aç diýen ýaly bir düşünje bar. Hatyjanyň jogabyny dogry diýip kabul edip bilerismi? Hatyja siz bir adım öňe süýşüp bilersiňiz. Biz akyl paýhas ýaryşymyzy sorag jogap arkaly dowam edýäris. Ine biziň ýaş çaparymyz Akgül siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. Otuz altynjy sorag. Oguzlarda ulanylýan döwlet dolandyryş ulgamy we döwleti onuň meýdanyny we ilatynyň sanyny bölmek ýörelgesi Hun döwletinde hem peýdalanypdyrlar. Hytaý taryhçysy Sima Sýan Hun döwletindäki bu wezipeler hakyndaky berilýän maglumatlar onuň şeýledigini subut edýär. Mazmuny nämeden ybarat? Ine, Akgül, dogrudan hem, örän ýerlikli soralyň biri sebäbi bäsleşigimiziň ikinji sorag-jogap tapgyrynda hem biziň ýaş çaparlarymyzyň birine oguz döwletlerine döwleti dolandyrmaklyk babatynda käbir artykmaçlyklardan käbir ýeňilliklerden peýdalanmak üçin onuň iki bölege bölünendigini biz aýdyp geçipdikde şu ýörelgeler siziň soragyňyzdaky beýan edilen maglumatlara görä Hun döwletinde-de ulanylypdyr. Indi şu soragda hem diýiljek bolýan zat barada, ýagny şol Hun döwletindäki wezipeleriň mysalyna şonuň ikä bölüneniniň subut edýän käbir maglumatlar bar diýip aýdylýar-da. Bu soragyň mazmuny şondan ybarat. Ol haýsy böleklerden ybarat boldy? Saňa çek. Dogrudan hem şo hunlarda döwletiň ikä bölünendigini görkezýän alamat. Taw we Çep, ýagny Günbatar we Gündogar manysynda dogry jogaby berdi. Şonuň üçin kanagatlanarly diýip kabul edýäs we mümkinçilik döredeliň rädim öňe süýşmeli.
Sag boluň Pähimdarlar geňeşi, parahatçylygyň alamatyny getiriň! Hormatly Hökümdarlar geňeşi biz gepleşigimizi indiki ýaş saparymyz bilen dowam edýäs. Ine biziň indiki sowalymyza jogap bermek nobaty Gaýrat size ýetdi. Siz sowalyňyzy açyp bilersiňiz.
Kyrk üçünji sorag, Oguz han Samarkantda kimi han belläpdir we näme üçin? Şunuň bilen baglylykda dana we durmuş tejribesi bolan gojalar barada nähili rowaýat bar? Soragymyz düşnüklimi?
Gysgaça sorag barada maglumat berseňiz şu.
Elbetde şu Oguznamalary okap gören bolsaňyz şol ýerde dürli dürli biziň bir halkymyzyň taryhyna ebediylik galan şahsyýetler barada gürrüň edilýärde mysal üçin aýdaly Gorkut ata barada gürrüň edilýär. Edil şol ýaly häsiýetli şahsyýetler Oguz han eýýamynyň dürli döwürlerinde hem ýaşap geçipdirler. Gürrüň haýsy şahsyýet barada barýar? Ine, soragymyzyň gysgaça teswiri şulardan ybarat. Oguzhan atamyz şol döwürde, ýagny demirgazyga tarap, Özbegistana tarap şol döwürde Samarkant diýip atlandyrylýar. Amyderýada, ýagny Uzboý derýasyny kesip geçmegine kömek edende Gorkut atany wezir edip belleýär. Bu pähimdarlar geňeşine ýüzlenýär. Gynansak-da, Gaýrat biziň soragymyza dogry jogap bermegi başarmady. Ine, biz indiki bäsdeşimiz Hatyja. Hatyja, siz soragyňyzy okap bilersiňiz. Gypjaklaryň ýurdy çingizitleriň gelmegine çenli döwürde oguzlar tarabyndan dolandyryldy. Emma Çingiz hanyň bu ýurdy basyp almagy bilen onuň nebereleriniň haýsysynyň merkezi we döwletiniň çägi boldy?
Siziň soraga jogabyňyz. Dogrudan hem Gypjak ýurdy Çingizitleriň Žuçi urunyň ulugynyň merkezi şäherine öwrüldi. Biziň ýaş çaparymyz soragyna dogry jogap berdi. Parahatçylygyň alamatyny getiriň! Biz gepleşigimizi indiki ýaş saparymyza ugrana gezek sizden, siz sowalyňyzy açyp bilersiňiz. Kyrk bäşinji sorag, Dünýädäki iň gadymy haly haýsy? Dünýädäki iň gadym haly Pazrak haly.
Nurana siz soragymyza dogry jogap berdiňiz. Iň gadym haly bolsa onda ony haýsy asyr bilen baglaşdyryp, haýsy döwür bilen baglaşdyrýar? Şular babatynda. Oguz döwri bilen baglaşdyryp bilýär.
Biz size parahatçylygyň nyşanyny gowşurýarys. Parahatçylygyň nyşanyny getiriň. Nurana siz Oguz hanyň ýaýyna tarap ýene bir ädim ädip bilersiňiz. Biz bäsleşigimizi indiki ýaş çaparymyz bilen dowam edýäs. Ýagşymyrat, siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. Elli üçünji sorag, Türkmen halkynyň taryhyny öwrenmekde orta asyrlaryň taryhçylarynyň eserleri örän gymmatly çeşmeler bolup durýar. Şeýle taryhçylaryň biri hem on altynjy asyrda Nusaýda ýaşap geçipdir. Ol taryhçy kim bolupdyr we onuň dünýä belli eserleri barada aýdyp beriň. Soragyňyz düşnüklimi?
Ýagşy Murat, gynansak-da siz biziň sowalyma jogap berip bilmediňiz. Ýaş çaparlaryň içinde şu soraga jogap Bermän isleg bildiren okuwçymyz bar. Salyr baba Gulaly ogly ýazýar. Ol esasan hem Oguznamasyna Türkmeniň nesil daragty diýen özüniň eserlerinde oguzlar barada giňişleýin aýdyp gitýär. Şoňam nusgalary Türkmenistan döwletimizde-de saklanyp galynýar. Beýleki Oguznamalarynyň beýleki nusgalarynyň biri-ä Parižde, birem Kazanda saklanylýar. Dogry belläp geçdiňiz. Ol Salyr baba Gulaly ogly. Jam-uwat taryh eseri. barada gürrüň gidýär. Siz parahatçylygyň nyşanlaryna eýe bolup bilersiňiz. Parahatçylygyň nyşanlaryny getiriň. Ine Pähimdanyň geňeşi elbetde biziň okuwçymyz dogry jogap berdi. Şonuň üçin hem çürt kesip dogry jogap bolany sebäpli biz şuny indiki ädimini ätmäne ygtyýar bermäne makul bildik. Siz indiki ädim ädip bilersiňiz. Hormatly ildeşler biz akyl paýhas bäsleşigimizi dowam edýäs. Biziň indiki bäsdeşimiz Ilşat siz soragyňyzy açyp bilersiňiz.
Dördünji sorag. Oguzlarda kanyk sözüniň manysy. Sorag düşnüklimi? Hawa. Wagtyňyz başlandy. Inşaat wagtynda tamamlandy. Size jogap barmy? Hawa. Ogullarda kanyk sözi sanly arabaçylardan gelip çykýar. A, beýle diýmegiň özi bolsa, şo Kanly arabaçylar diýen döwletde, ýagny imperiýada şolaryň arabalarynda tekerleriniň jygyllary sebäpli çykýan sesler kank-kank sesleriniň çykmagy bilen şo Kanly arabaçylar diýip atlandyrylýar. Şondan soň. Biziň ýaş çaparymyz Ilşat soraga çürt-kesik dogry jogap berdi. Parahatçylygyň alamatlaryny getiriň! Ilşat, bir ädim öňe ädip bilersiňiz, biz sizi ählimiz gutlaýarys. Aýna, siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. Ýedinji sorag, Oguz hana at goýulmagy bilen bagly ýagdaýy düşündiriň diýýär. Oguz hana at dakylmak üçin üýşülende, Meniň adym Oguzdyr diýip, Oguz hanyň özi dakýar adyny. Çürt-kesik dogry jogap. Pähimdarlar geňeşi Men aýnanyň bir ädim öňe ätmegini maksadalaýyk hasaplaýar. Parahatçylyk nyşanlaryny getiriň. Ine, mähriban ildeşler, akyl-paýhas bäsleşigimiziň üçünji sorag-jogap tapgyryny hem tamamladyk. Häzir dördünji sorag jogap tapgyryndan hem başlaýar. Mürzeler soragyň senedini getirip bilersiňiz. Akyl-paýhas bäsleşigimiziň dördünji sowal tapgyry başlanýar. Sowal tapgyra jogap bermeklik üçin Biziň ýaş çaparlarymyzdan, ukyp başlanyklardan daşary, olaryň ugur tapyjylygy hem zerur bolup durýar. Dogrudan hem, diplomat özüne mahsus häsiýetleriň biri edinmek bilen, ugur tapyjylygy her bir ýagdaýda ulanmaklygy başarmalydyr. Biz akyl-paýhas bäsleşigimiziň nobatdaky sowal tapgyryna başlamak üçin, Ahmet, siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. Altynjy sorag. Gypjak sözüniň manysy we ugurlarynyň onuň ulanylyp başlamagy näme bilen baglanyşykly? Gypjak diýen söz boşagaç diýip atlandyrylýar. Içi köwük boşagaç diýip aňladýar. Umuman, soragymyza dogry jogap berdiňiz. Parahatçylygyň nyşanlaryny getiriň. Ýaş çaparymyz dogry jogap berdi, şonuň üçin hem bir ädim öňe ätmäne hukuk gazandy. Sizi gazanan Siziň öňüňizden tüýs ýürekden gutlaýarys. Biz akyl-paýhas bäsleşigimizi sorag-jogap arkaly dowam edýäs. Biziň indiki bäsleşigimiziň gatnaşyjysy Akgül size geçýär. Soragyňyzy açyp bilersiňiz. Ogulgazy hanyň Şejereýi teräkkime kitabynda oguzlaryň nebereleriniň arasynda diplomat däpleriniň bolmagyny Sud edýän birnäçe mysallar bar. Gaýy we owşar taýpalarynyň arasynda dürli dartgynlyklaryň diplomatiýanyň üsti bilen çözülendigini bilmek bolar. Şol däplerde nämeler degişli? Akgül, soragymyz düşnüklimi? Sorag barada maglumat beräýiň. Elbetde, dogrudan hem taýpa-taýpa gatnaşyklaryna ulanylan käbir ýörgünli. Diplomatiýanyň gurallary bar. Ol ilkinji nobatda emele gelen ýagdaýlary kadalaşdyrmak bilen baglanyşykly. Şol gatnaşyklaryň görnüşleri-de başgaça aýdamyzda diplomatiýada ulanylýan häzirki döwürde-de iň bir netijeli serişdeleriň biri bolup durýar-da. Şolar olar köp wezipeler öz içine alýar. Siziň soragyňyzyň jogaby diňe bir anyk kesgitli gatnaşyklar däl-de, o gatnaşyklar görnüşi has hem köp bolup durýar-da. Siz Näçe şo gatnaşyklar barada köp maglumat berip bilseňiz, siziň jogabyňyz has-da baýlaşardy. Akgül soraga jogabyňyz barmy? Mähriban ildeşler biz gepleşigimizi indiki sowala jogap bermek üçin ýene-de Gaýrat siziň bilen dowam edýäs, siz sowalyňyzy açyp bilersiňiz. Elli ikinji sorag, Sekiz burçlulykdaky sekiz gudrat atly halynyň awtory kim? Gaýrat soragyňyz düşnüklimi? Sekiz burçlukdaky sekiz gudrat. Işiň özi bilen hem tanşdyňyz-da, halyçylyk sungatynyň özi bilen hem tanşdyňyz. Şonda dogrudan hem türkmen bedewiniň milli baýramynda giňden peýdalanylýar şol haly. Şol baýramçylygymyzyň alamaty hökmünde hem ulanylýar-da. Diýmek, şol halynyň awtory. Gynansakda gaýrat siziň jogabyňyz ýalňyş akyl paýhas bäsleşigimizi dowam edýäris. Hatyja akyl paýhas bäsleşigimizi siziň bilen dowam edýäs siz soragyňyzy açyp bilersiňiz.
On dokynjy sorag. Oguz hanyň we Gun hanyň weziri Yrgal hoja haýsy taýpadan bolupdyr?
Hatija soragyňyz düşnüklimi? Ýok. Hatija, size berlen wagt tamamlandy. Siziň jogabyňyz barmy? Ýok. Gynansak-da, Hatija, siz biziň sowalymyza jogap berip bilmediňiz. Hormatly ildeşler, akyl-paýhas bäsleşigimizi indiki ýaş çaparymyz bilen dowam edýäris. Nurana, siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. Otuz üçünji sorag, Oguzlar köp pudakly hojalygy ýöredipdirler. Ýagny olar näme bilen meşgurlanypdyrlar? Nurana soragyňyz düşnüklimi? Diýmek bärde köp pudakly hojalyk boljak bolsa onda diýmek oguzlarda dürli kärleriň Dürli hünärleriň eýeleri bolupdyr-da, gürrüň şu ýerde köp ugurly hojalyk barada gidýär. Şolaryň haýsy ugurlar barada aýdyp bileňiz? Maldarçylyk. Maldarçylyk. Ekarançylyk.
Ekarançylyk. Düýedarçylyk.
Düýedarçylyk. Rehimdarlar geňeşiniň agzalary Nurana biziň soragymyza bölekleýin dogry jogap berdi, emma soragymyzyň manysyny ýetirmekligi başardy. Siziň pikiriňizçe Nurana ýene bir ädim ädip bilermikä? Edip biler. Siz Oguz hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim ädip bilersiňiz. Ýagşyrak soragyňyzy açyp bilersiňiz. Ýigrimi bäşinji sorag. Oguzlarda tagty miras geçirmek babatynda ulanylýan ýörelgeler we olar boýunça käbir mysallar. Ýagşymyrat soragyňyz düşnüklimi? Düşnükli. Oguz han e, öz döwründe e, dolandyran soň e, onuň tagtynyň ýüzünden Gün han geçer, Gün hanyň nebereleri gutaran soň Aý han geçer, Aý hanyň nebereleri. Soňra Ýyldyz han geçer, Ýyldyzyň nebereleri geçer. Bu diýmeklik tagty miras geçirmek babatynda ulanylýan ýörelgeleri başda ogullarynyň Nebereleri gutarýança. Başgaça aýdamyzda, biz häzirki zaman monarhiýa döwletlerinde ulanylýan tejribämiz bar. Şolar haýsy görnüşinde tagty birek-bire geçirýärler? Atadan ogla. Ýene bir görnüşi barmyka ogullarda ulanylan, tejribede? Ýa garyndaşlyga. Umuman soragyňyz doly we gutarnykly däl, şonuň üçin hem biz ýene-de Pähimdarlar geňeşine ýüzlenýäs. Pähimdarlar geňeşi bu soragyň jogaby bilen kanagatlanýaňyzmy ýa?
Ýagşymyrat başda soragyň jogap hökmünde alyp gidişiň dogry boldy. Ýagny bir saňa goşmaça alyp barjyňyz sorap has bir takyklaşdyrmak üçin sorag berdi. Ýagny atadan ogula diýen söz aýtmaň gerek boldy. Ýöne asliyetinde jogabyň dogry kabul edipdir. Ýagşymyrat siz pähimdar geňeşiniň çözgüdi boýunça. Indiki ädimiňizi ädip bilersiňiz. Mürzeler, Ýagşymyrada parahatçylygyň alamatyny getiriň! Biz akyl-paýhas bäsleşigimiziň indiki soraglara jogap bermek gezegini Ilşada geçirýäs. Ilşat, siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. Birinji sorag. Abylgazy hanyň Şejereýi teräkime kitabynda. Oguzhan Türkmeniň gelip çykyşy we onuň arkalary barada maglumatlar beýan edilipdir. Şolary sanap beriň. Ýagny Oguzhan Türkmeniň kakasy Gara han bolup, dolandyrýan döwleti köp hudaýlyga ynanypdyr. Pähimdarlar geňeşiniň agzalary Ilşat biziň soragymyza doly jogap bermek başarmady. Bäsleşigimiziň dördünji sowal tapgyrynyň soňky ýaş çaparymyz Aýna bilen dowam edýäs. Aýna, siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. Sekizinji sorag. Oguz han tarapyndan öz ogullygy Gypjaga berlen ýerler we ol ýerde ýaşaýan milletler. Soragyňyz düşnüklimi? Siziň jogabyňyz? Aýna gynansakda siz soraga dogry jogap bermegi başarmadyňyz. Biziň dördünji sowal tapgyrymyzy hem tamamlaýas. Elbetde şu sowal tapgyryň barşynda tapawutlanan biziň birnäçe oýunçylarymyz, ýaş çaparlarymyz bar. Olaryň arasynda iň köp soraga jogap berip, Öňe saýlanmagy başaran Nurana Hudaýberdiýewa bar. Şeýle-de Öwezow Ýagşymyrat bar. Öwezow Ýagşymyrat özüne berlen sowallaryň üçüsine dogry jogap berip, öňe saýlanmagy başarypdyr. Biziň akyl-paýhas bäsleşigimizde öňe saýlanmagy başaran ýaş zehin okuwçylarymyzyň biri Aýna Seýidowa. Akyl-paýhas bäsleşigimiziň gatnaşyjylary şu. Bellenen üç okuwçymyzdan galanlaryňyzyň öz başlangyç ýerleriňize barmagyňyzy haýyş edýäris. Biz Akyl-paýhas bäsleşigimiziň jemleýji tapgyryna başlaýarys. Bu bäsleşigimiziň jemleýji tapgyryna beýleki tapgyrlarda soraglarymyza üstünlikli jogap berip öňe saýlanan okuwçylarymyz gatnaşýar. Şu sowal tapgyrynyň esasy aýratynlygy, bu sowal tapgyrynda diňe tapawutlanan, Okuwçylarymyza, ýaş çaparlarymyza soraglar berler. Şol soraglaryň esasynda jemleýji tapgyrymyza gatnaşjak iki sany ýaş çaparymyz kesgitlener. Akyl-paýhas bäsleşigimiziň jemleýji tapgyryny beýleki ýaş çaparlarymyzdan has öňe saýlanmagy başaran, tapawutlanan Nurana Hudaýberdiýewa bilen başlaýarys. Nurana siz soragyňyzy açyp bilersiňiz. On sekizinji sorag, Oguz hanyň tagty miras goýmak bilen baglanyşykly wesýetleri.
Soragyňyz düşnüklimi? Siziň jogabyňyz. Oguz han atamyz hemişe türkmen halkymyzy jebisleşdirip, agzybirlikde saklamagy başaran, tagtyny miras goýjak wagtlary hem diňe jebisligi, Özüniň, hatda öz ogullarynyň hemmesiniň daş-töweregine toplap, hersiniň bir okuny alyp, Edil sizem şu oklar ýaly jebis bolup, alty oglumyz alty ýerde hemişe jebis bolup türkmen halkyny gorap saklamagy ogullaryna-da wesýet edip gitýä, türkmen halkymda-da wesýet edip gitýä. Edil şonuň ýaly hem Erkil hoja-da, wezirem edil şoň wesýetlerini ýerine ýetirip, Oguz han atamyz ýogalandan soňam türkmen halkymyzy, oguzlarymyzyň hemmesini agzybirlikde jebis saklamagy başarýa. Indi Nurana dogrudan hem siziň jogabyňyz bilen biz ylalaşýas, emma şu jogabyňyzyň has doly bolmagy üçin käbir maglumatlary getirmek maksadalaýyk bolup durýarda. Oguz hanyň döwletiniň ägirt uly döwletini tagt miras geçirmek babatyndaky wesýetleri babatynda aýdamyzda onda şu taýda Oguz hanyň. Özünden soň iň uly ogly Gün hany geçirmegi wesýet edip gitýärda.
Diýmek, Oguz kowmunda ikä bölünen Bozok we Üçe kowumlarynyň haýsysy tagty miras almaly, haýsysy olara nökerçilik etmeli, gulluk etmeli? Şular babatynda näme diýip bellenilýär Oguznamalarda? Tagty Üçoklar Bozoklara nökerçilik etmeli, tagtyň dowamatyny bolsa Bozoklar ýöredip gitmeli.
Pähimdarlar geňeşiniň agzalary akyl-paýhas bäsleşigimize gatnaşýan nurana çürt-kösük dogry jogap berdi. Oguz hanyň altyn ýaýyna tarap gadam basmana hukuk gazandy. Siziň gazanan üstünligiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Nurana gyzymyz soraglarymyzyň ählisine dürs jogap berdi. Soňky soragyna-da çürt-kösük dogry jogap berip, Bäsleşigimiziň ýeňijisi bolmak hem başardy. Biziň bäsleşigimiziň ýeňijisi belli hem bolsa, oýnumyzyň şerti boýunça indiki tapgyra iki sany çapar geçmäne hukuk gazanmaly. Şol sebäpli hem biz bäsleşigimiziň jemleýji bäşinji tapgyryny dowam edýäs. Hormatly akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar, siziň bijaňyza otuzynjy sorag düşdi. Oguz han türkmen taryhçylaryň işlerinde duş gelýär. Oguz han barada birnäçe jahankeşdeler, alymlar, syýahatçylar belläp ýazyp geçýärler. Şol belläp ýazyp geçilen zatlary üýşürip, jemläp Eýran bir syýahatçysy, taryhçysy öz Oguznama atly kitabyny neşir edýär. Bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylda Mäti Kösäýew tarapyndan türkmen diline terjime edilýär. Dogrudan hem türkmen edebiýatynda uly yz galdyran käbir şahsyýetler hem Oguznamalaryň dikeldilmekliginde, şeýle-de öz taryhy eserlerinde olar babatynda maglumatlary hem belläp geçipdirler. Orta asyr alymlary Şolaryň haýsylary barada aýdyp bilersiňiz? Şolaryň haýsylaryny bilýärsiňiz? Meşhur, tanymal taryhçylaryň biri Abdulgazy Bahadur han hem öz Şejereli Terakime atly kitabynda hem Oguz han barada belläp ýazyp geçýär. Oguz han barada, oguz türkmenleri barada belläp geçýär. Dogrudan hem Ýagşymyrat biziň soragymyzyň belli bir bölegine dogry jogap bermekligi başardy. Hökümdarlar geňeşine ýüzleneliň. Hökümdarlar geňeşi bu tapgyrymyzyň ýeňijisini kesgitläp bermegiňizi sizden haýyş edýär.
Bäsleşige gatnaşýan Ýagşymyradyň bu soňky soragyň iki sany orta asyr taryhçylarynyň atly adamlaryň adyny agzap geçenligi üçin meniň pikirimçe şu jogap ýeterlikli diýip kabul edýän. Ýagşy Myrat siz bir adym öňe süýşüp bilersiňiz. Parahatçylygyň ýaş çaparlar akyl-paýhas bäsleşigimiziň ilkinji tapgyry hem tamamlanyp barýar. Akyl-paýhas bäsleşigimiziň ilkinji tapgyrynyň ýeňijisi bolan Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdep-internatynyň onunjy synp okuwçysy Nurana Hudaýberdiýewa, Şeýle hem bäsleşigimiziň ýene bir ýeňijisi Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy Ýagşymyrat Öwezow. Bäsleşigimiziň ýeňijilerini parahatçylygyň alamaty bolan Oguz hanyň altyn ýaýyny we parahatçylygyň ilçisi bolan peýkamyny galdyrmak däbi ýerine ýetirilýär.

Bäsleşigimiziň beýleki gatnaşyjylaryna Röwşen aýakgaplar hususy kärhanasynyň ýokary hilli aýakgap önümleri gowşurylýar. Şeýle hem bäsleşigimiziň ähli gatnaşyjylaryna Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň gymmat bahaly sowgatlary gowşurylýar.
Hormatly adamlar, biz şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda institutymyzyň mugallymlarynyň gatnaşmagynda Parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl-paýhas synagynyň birinji tapgyryny geçirdik. Emin agzalary hökmünde birinji tapgyrymyzda ähli gatnaşyjylarymyza özümiziň Käbir ündewlerimizi ýetirmekçi. Çagalar hakykatdan hem Aşgabat şäheriniň mekdep okuwçylary berekella diýip aýdasymyz gelýär. Elbetde her bir ýaryşda-da hemme kişi ýeňiji bolup bilmeýär. Biziň şu günki ýaryşymyzda-da iki adam indiki tapgyrlara gatnaşmaga hukuk gazandy. Ýöne biz ähli gatnaşyjylara okuwlaryny öwrenmeklerini dowam etdirmeklerini we indiki ýaryşlarymyzda, indiki tapgyrlarda beýleki ýaryşlara gatnaşyp, şular ýaly ýokary derejede ýetmekleri üçin yhlas etmeklerini arzuw edýäris. Ýeňijilerimizi bolsa indiki geçiriljek tapgyrlarda işjeň ýetişmekleri netijesinde indiki tapgyrlarda-da netijeli çykyş etmeklerini arzuw edýäris. Şu şu günki ýagdaýda bolsa, Biz emin agalaryň adyndan şu günki tapgyra gatnaşan mekdep okuwçylarymyzy ýadygärlik şahadatnama bilen sylaglamak makul bildik. Şonuň üçin bize müdirlerimiz gelip kömek etseler. Gaýrat Begaliýew. Ikinji Ilşat Rozyýew. Üçünji gatnaşygymyz Akgül Bazarowa, indiki gatnaşygymyz Aýna Seýidowa, indiki gatnaşygymyz Ahmet Ataýew, we Hatyja Ezizowa. Institutymyzyň ýadygärlik şagytnamalar bilen sylaglanýarlar. Şu günki akyl-paýhas synagynyn ýeňijileri hasaplanan, ýeňiji bolmagy başaran iki öwrenijimiz, iki sany mekdep okuwçymyz Nurana Hudaýberdiýewa, Şeýle hem Ýagşymyrat Öwezow bolsa ýörite hormat atlary bilen sylaglanýarlar. Hormatly adamlar, biz şunuň bilen şu günki synag toparymyzyň işini jemleýäris we pursatdan peýdalanyp, Akyl-paýhas synagynyň dowam edýändigini we indiki welaýatlarymyzdan gatnaşjak ýaşlarymyzyň mekdep okuwçylarynyň türkmeniň taryhyny, onuň edep ekramlaryny we beýleki synaglarda goýuljak soraglara gaty taýynlykly, ymykly taýynlykly gelmeklerini arzuw edýäris. Bu babatda ýaşlarymyzyň ene-atalarynyň, mekdep mugallymlarynyň bu ýaş ýetginjeklerimize, ýaş çaparman diplomatlarymyza, geljekki diplomatlarymyza mümkin boldugyça ýakyndan kömek bermeklerini ýatlatmak bilen, biz şu günki tapgyrymyzy geçirip gutarýarys. Bize şeýle ýaşlaryň arasynda taryhymyzy we geçmişimizi öwrenmäge döredýän, Mümkinçilikleri üçin hormatly Prezidentimize köp-köp sag bolsun aýdýarys. Janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw edýäris.
Bugün toý güni. Ýedi günläp toý tutuň. Şeýle bir toý tutuň, entek görülmedik ägirt toý bolsun. Goý bu toýuň dabarasy, şowhuny döwürlerden ötsin, eýýamlar aşsyn. Owazasy asyrlara ýaraşsyn. Baryp ha bizden gaýdan kowumlarymyzyň beýik toý gününe! Toý gatanç bolsun!
Ine, şunuň bilen Parahatçylygyň ýaş çaparlar akyl-paýhas bäsleşiginiň birinji tapgyryny hem geçirip gutarýarys. Bäsleşige gatnaşan ähli. okuwçylarymyza, emin agzalarymyza, ony guramana kömek eden hemaýatkärlerimize tüýs ýürekden sagbolsunlarymyzy aýdýarys. Bu akyl-paýhas bäsleşigimizi gurnamana ýardam eden hemaýatkärlerimize, Aşgabat şäher Baş bilim müdirligine tüýs ýürekden sagbolsunlarymyzy aýdýarys. Bize şu ýaly mümkinçilikleri döredip berýän, ýurdumyzyň abraý-mertebesini barha belentliklere alyp barýan il bähbitli Ýurt ähli tutýan-tutularynyň rowaçlyklara beslenmegini, hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Parahatçylygyň ýaş çaparlar akyl-paýhas bäsleşigini alyp baran Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň molymy Akmuhammet Jumagulyýew bäsleşigimizi geçirip gutarýarys. Bäsleşiklerimiziň indiki sanlaryna didarlaşýança hoş!